Сәлам җәмәгать. Сез үзегезне кайда икәнегезне беләсез, гелдәгечә. Монда Истанбулда бер мәчет булырга тиеш, Артакей дигән, коелып төшмәгән булса. Ул Босфор аша чыга торган күпер астында урнашкан. Һәр шунда таба юл тоттым әле мин. Чакрым, чакрым ярым калып бара. Бүгенге вазифа шунда барып, гелдәгечә контент ясап, матур урыннарны күреп кайту. Бердән бер кызганыч әйбер, күпернең өстеннән йөреп чыгып булмый. Ягъни җәяүлеләрне да бөтенләй кертмиләр. Моны шул күпергә менеп, шуннан аска сикереп үлүчеләр белән бәйлиләр. Шуңа тыелган дип укыдым мин. Машина белән керсәң генә, һәм машина белән керү әле түләүле. Төрекләр акча суктыра инде, гелләгечә. Ә монда ниндидер хәрбиләр урнашкан ахрысы бер солдат карап калды миңа. Күзләренә кайтып, арттан куып тотып атмасалар ярый инде. Белмим, җәмәгать, бу нинди урыннардыр, әллә байлар урыны, әллә нәрсә? Ниндидер чиновниклар яши микән инде бу? Ара-бире булса белгертерләр, озак йөрттермәсләр болай. Буйлы төшәм дә төшәм, төшәм дә төшәм. Кайтканда менәм дә менәм болайын аннарысы. Теге вакытта кебек гарык булып бетәчәкмен. Төшү дә рәхәт түгел. Шап-шуп, шап-шуп. Лаштыр-пыштыр чабата белән барган кебек. Бәргечләнеп барасың.

Күперне биналар каплап тора. Күренеп бетми. Бу өлеше бөтенләй күренми инде. Кешеләр арганнар, ял итәләр, рәхәтләнәләр күләгәдә. Менә монда мондай әйберләрне күреп була икән. Мин монда Истанбулда була иттереп, кайда булса аунап ятучыларны бик сирәк күрдем. Ике җирдә генә. Шәхзадә мәчете кырыенда шулай яталар. Икенчесе менә монда. Мәчетнең алгы ягы бөтенләй алтыс. китте. Ә кырыйларына кереп булмый ахрысы. Алдан эченә керсәң генә. Бу җәмәгать Солтан Әхмәтләрдән соң бөтенләй бәләкәй инде. Булса бер 15-кә 15 метр бардыр бәлки. Бер кенардан да әзрәктер. Һәм ясалышы шакмак кебек. Яннары тигез. Күпме кеше сыя икән монда? Бер 150 кеше сыядыр бәлки. Һәм сүз уңаеннан тәрәзәләре бик күп. И күп тәрәзәле мәчеттер бу мөгаен. Һәм бер генә лампочка да янмый, ләкин барыбер якты. Түшәмендә босфор чагылышы юк әле монда. Диварларында да юк. Ләкин көне аяз. Кояшлы.

Берсен дә күрәсем килми. Су алмакчыйм. Сок 20 лира ди. Сана үзеңә әйтәм, 20 лирага сок сатып алырга монда хәзер. 10 лиралык әйберне 20-гә. Гарьләндем дә, болгаваттым да китеп бардым. Ашарлык җир дә юк, дөресен әйткәндә. Монда яр буенда бөтен җирләр шуңа хәтле кыйбат. 10 сумлык әйберне 100 сумга сатып яталар. Бер теләгем калмады. Шуңа күрә әлегә белмим. Елап үпкәләп өйгә кайтып китергә микән? Атларга микән инде бераз? Эзләргә микән берәр нәрсә? Кемдер өйләнә. Атна уртасында өйләнмәсәң ярамыймы дисең ул? Бесит. Бөтенесе дә бесит. 16 лиралык булды бусы. Әгәр бераз эчәм, су савынып басам, әле ашап та җибәрсәк, бәлки кире үз халәтемә кайта башлармын. Ну әлегә җеннәрем тышта. Менә бу дивар ичмасам, бөтенесен чикләп куясың. Һәм ятасың рәхәтләнеп. Бернинди тавыш та килми, беркем борчымый да. Миңа шундый кирәк. Дома бакча кереп тормыйбыз. Дома кирәк. Үзләренә булса үзләренең сарайлары. Бер дүнәр эләктердем. Әйдә ашап карыйк әле. Нинди икән? Соусын күбрәк сал дидем. Күбрәк сал дидем. Ха, карыйбыз. Ни хәтле салган икән? Мин айсак коры инде ул. Төрекләр нормальный тәмле шаурма ясый белмиләр. Күпме генә әйтмә, соусын күбрәк сал дисәң дә, коры булмасын дисәң дә, барыбер коры, тәмсез, төче, соуссыз нәрсә ясап бирәләр алар сиңа. Чаллы шаурмасы белән чагыштырганда, әгәр Чаллыныкын ун дип алсаң, ләкин ул ун түгел инде. Чагыштырыр өчен генә ун дип алсаң, бу шул Чаллыныкыныкының, ныкыныкыныкыныкының 80 проценты. Ну, ягъни нормально, әйбәт. Коры түгел бусы. Була икән кайчак. Ялгыш ясагандыр инде. Көне аның җәмәгать кояшлы. Кыздыра. Үзе эчәсене дә китерә. Ашыйсың да килә. Һәм бүтән бер нәрсә дә эшлисең килми. Өйдә генә чәй эчеп ятасы килә торган көн. Девятка дип торам. Алдышың акча. Шкода икән. Менә җәмәгать мин монда паркка ашарга килеп утырдым инде, әйме? Ә минем кырыйда берничә тамчы шулай шап-шоп тамды. Җәмәгать ставкаларыгызны куегыз. Кайчан һәм күпме? Минем башка тамачак, син кара. Ире белән. Нәк минем баш өстендә утыралар. Рәтеңдә утырсагыз ярамадымы соң сезгә? Так, җәмәгать. Бүген көне контентка уңышлы булмады инде. Кәеф тә югала, яны хәтле ошуны чыгардылар да. Шуннан булды. Өйгә кайтып, рәхәттә генә салкын чәйләр эчеп, монтажлый башлаячакмын. Иң яхшысы шул булачак. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт. Һәм үзегезне саклагыз, яме?